yei haa ah, but wakachena apa wabvirira shamwari ungoti wakachena kubva uko uchingoti wakachena aiwa zvinoshamisa izvozvo iwe hatina kuti chinja step ka nekuti wakachena eh. youare looking good vanhu vanga vachifara muchechi iwo wavanbut ah, nhasi vanhu vafara ah! vanhu vafara ah! kana mufundisi wanga itovhunduka like wanga ingoti vakaparidza vakati eh. matthew vese 5 eh. vachibva vadai so eh, wotarisa zvivanga vachitarisa ah, kana nhasi vanga wakachena nyaya kuti chigreen bomber zvacho but ah, havamudemeri nhasindaboza kuti kutanenge ndi kubva kumuchato mutenge kubva kumuchato ah, makachaona upiko achisi chekumuchato wajessica here aewa
hembe dzandie ndakapiwa iwe ndakapiwa hembe usataure zvokwajesi ndakapiwa hembe zvakanaka naka sinoti like ndakaba vakauya vakapa chipo zvipo izvi zvipo nyaya iyi usada kunditsamwira kuti wakaba rice pamuchato wajessica nyaya iyi haina basa eh. yekuti wakaba rice eh. chatungoti wakapiwa bhachi kumuchato wajessica sechipo ita nyimenshina kuti sechipo sechipo but inoitenge ah, green bomb kana chinhu chiitenge green bomb igreen bomb mani usada kundikwidza hasha mani mudemei nai ndizvononetsera indakakupa compliment ka unotanga kundituka paya but compliment yacho unobva namaiti compliment compliment wakachenazve iye ndazvinzwa ndozvandoti ndazvinzwa mani chakuramba uchidzokorodza saka uda kuti tirwe here uda kuti tirwe ndirwe nemi bamnini ah, inini bamnini ini ndakazvifungawo futi inini zvefight zvacho kana uchi kana uchiti unorova zvisingaite ka tiri kubva kuchechi right now eh tiri kubva kuchechi kana ndoti bvisa but if you feel like kana ukati unorova because ini ndinotsvaga ndoenda papi handisika taura nyaya yako wati unorova kayo bamunini mati
mati munorova ndozvamafunga here andii ndikufunza ayo nhasi ndakaneta nhasi sande dzoka pano nhasi sande nhasi sande nhasi handisi kuda handisi kuda zvese zvemweya yerima mweya yerima ndo yandiri kuramba kunoko Mweri man ndakumbira. Uranzi wakapenga siri. Andi andi kwati kwe. Asawira. Asawira.
Asawira. Tinokoenda. Ndinokuparira manje. Eh, ah, ndinokuparira. Andi unotizya unotitya zvako but unotifarira tendi. Awa ndokuparira.
Saka wati kuchechi toita sei? Boss ah, ini nokuchechika. Eh, ona pandasimuka. Eh, pambachiridza vabvupe be. Eh, pandadai. Eh. Wanzwe? Ah! wanzwei vana Van- van- hai, wuu, wuu, wuu. vanhu vapembera paipai vanhu vapembera Ayo, unoona chi Mm. wakatanga chinhu chako ka vanhu vanouya vanhu vasikana vanokufarira zvisingaite vai vai wona kupururudza kwanga uchiita kuya iwe usa- pa- pauchatanga chero chawatanga ka Mm. usasiya bhachi Iri bhachi iri ndorine mweya yese manje. Iri bhachi rine mweya mukuru. Iri bhachi iri rine mweya mukuru. Ndo bhachi riya riya. Ah, usati waenda kumberi.
Eh. Chandafunga mudemhere. Eh. Ko tikavhura chechi. What?
Tikavhura chechi.
Tinofana imari kuti chokwadi. I want chechi iripo here kare. Ayi mabhachi tinomapfeka 99 ayi. Mabhachi ayi. Uda tivhure chechi? Tivhure chechi. But chechi anti ndokwatiri kubve ako ah, mfundisi vanozoti chii manje? mfundisi ndeyaniko eh? vakutotityawo kuti tikavhura chechi vanhu vese vanouyawo ah. saka isusu vakutoda kutotibatiri hausi kuonawo kuti hanzi eh. ita secretary ndoita secretary wei wei mari yacho ndeyangu ere iweyoka but ngativhure chechi indini ah, but ndiani anenge achitungamira chechi ha ah, iwe dziri nyaya dzebhaibheri hausviki zvako pandiri aiwa ndinoparidza Dzi- kana wakati toda bhaibheri ka Eh. aiwa iyi ndi- ndi- ndinoita mufundisi I- ipapo iwe uri- unenge uri uri- muridzi No, wechechi unogona- bani no- ndichiparidza unogona kuita ma Eh, nde ndiri muridzi wechechi uye uchiparidza ndokuita muf- m- mufundisi Ah, but azvi ndiri ndinofana mufundisi ndinofana kunge ta mufundisi ndegeni aiwa muridzi But- wechechi but- aite mufundisi kotsika unonzwa mufundisi vacho Hawu- ha- havamo mudii unosasika papi kukanganwa Aiwa, kukanganwa iye haafana kukanganwa kutombozviziva kuti tavhura chechi yedu Alright. Eh,

tonamira kwese but havazozvizive here kuti ndozvatakuromba ndivaaniko isu toda kuti vanhu vaende kudenga iyo vanhu vaswera vachinyeperwa kuchechi kwaikwe toda kuyambutsa vanhundine mweya wandinawo eh. ndinazviona ndinokwanisa kubvisa kana madhimoni ese ari munharaunda inoyo ah, kumaburitsa ese kumaisa

two aiwa aiwa iwe ndikaita zvese zvo for two percent kuparidza shoko iwe ndinoda kuparidza here kwapauro iwe rande ndichifamba naro ndere kwapauro makafera mese ka two percent two percent two over hundred two percent iwe unenge une mapesenti mangani ayo asara aka ndoandenti nawo ninety ninety eight ndikatonzi ndakubiridzira ninety eight yeah because ndini ndendafunga chii chinhu eh, eh, uri sahwira wangu ndakungoti uri kuwana kana 90 kana wati 98 percent eh. dziri right ndokuiso sasahwira wangu ka ndongokutiwo mm-hmm. five ndendataa
five percent ndekwangu chechiikai yes aiwa usasataura zvakawanda handei tinovhura chechi handei tinovhura chechi ah, unogona manje mudemere but une kangu kakufarisa ndokangu kanondibhowa ikanofarira chechi ndoda kufamba nevhangeri rekwapauro vhangeri rekwapauro ndo randiri kufamba naro because pauro akati asvika pajorodhani mm. pauro akataura kudai vanhu vakateerera kuti pauro ngetani dzikati waya ngetani ndipauro iyeye ndoyanechifamba naro ucharaunza akutoona kunge chechi yacho ndeyake iyo usanyanya kufarisa ichechi pambisa pambisa andinobvura chechi
mfundi zviri se zviri right komira kashamwari koindava eh? andakuonai kuchechi last sunday chii chikuitika mfundisika eh, apa makachena chii chikuitika mukuenda kupiko pana mapepa andiri kumhanyisa nyaya itenderero tenderero ka eh? nyaya chingoti idyo ah, mudyire nyaya musaga hadzisi nzungu kaidzi mfundisi mm.